Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut ydych chi'n cysylltu eich cyfrif Moodle chi hefo yr app Moodle Mobile. Nawr, cyn cychwyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi mewngofnodi i wefan yr ysgol, naill ai ar gyfrifiadur, fel sy'n cael ei ddangos yn fan hyn, neu ar app fel Safari ar eich ffôn neu'ch tabled. Felly ffeindio'r gwefan yr ysgol sydd yn moodle.creuddyn.conwy.sch.uk, mewngofnodi drwy glicio y botwm Login yn y top dde, yna yn y bocsys teipio eich enw defnyddiwr a chyfrinair sydd gennych chi yn yr ysgol. Nawr, tro cyntaf da chi mewn gofnodi, fe rhaid chi lenwi'r ffurflen gofrestru, ond wedyn, a yr eilwaith, fyddwch chi'n mynd nôl syth i'r dudalen flaen fel sy'n cael ei ddangos yn fan hyn, a bydd eich enw chi yn dyfynnu yn y top dde. Efallai wedyn, sa chi'n hoffi cyfrestru ar un neu ddau o'r cyrsiau sydd ar y safle. Os da chi'n sgrolio lawr, mae yna restr o'r cyrsiau poblogaeth wastad ar y dudalen flaen, a wedwch chi ddefnyddio'r seitha fan hyn, i fynd trwy'r cyrsiau gwahanol. Neu os da chi'n sgrolio yn fwy at waelod y tudalen, um, mi fydd yna restr yr un o pob cwrs sydd â gael ar y safle. Eto, ydych chi ddefnyddio'r seitha i fynd trwy'r cyrsiau gwahanol sydd ar gael. Neu mae yna focs hyd yn oed yn fan hyn i chwilio amdan cyrsiau gwahanol. So os dwi'n chwilio amdan Cymraeg, er enghraifft, mae yna bimp cwrs yn dod i fyny, Wedyn unrhyw un o'r cyrsiau os da chi'n clicio ar enw'r cwrs, mae yna opsiwn iddo chi wedyn gofrestru ar y cwrs, da chi'n clicio Enrol Me ac yna mi fyddwch chi'n cael wedyn uh, cynnwys y cwrs ar y sgrin. Felly, fel dwi'n ei, gwnewch yn siŵr bod chi wedi gwneud hynna o leiaf un waith cyn gwneud be dwi'n ymddangos yn nawr. Oherwydd nesaf, be dwi'n ymddangos ydy, dwi'n gael iPad i fyny ar y sgrin i fan hyn. A wedyn ar iPad, uh, neu wrth gwrs, ydych chi ddefnyddio eich ffôn, naill llai uh, yn Apple neu yn Android, ydych eisiau ffeindio'r er App Store, neu efallai Google Play Store ar Android, a ydych eisiau chwilio amdan yr app Moodle Mobile. Felly os dwi'n chwilio fan hyn y top dde, ac yn rhaid Moodle Mobile i fel, lliw oren ydy'r icon ydych chi'n chwilio amdan, Dwi'n hold yn fan hyn yn y top chwith. So, ydych chi eisiau rei hwnna i fewn ar eich dyfais. Ydych chi'n gweld dwi wedi gwneud hynna yn barod yn fan hyn. A nawr os dwi'n agor yr app i fyny, mae'n dyfynnu'n oren fel yma. Nawr, y tro cyntaf ydych chi'n agor yr app, fe rhaid iddi chi reid cyfeiriad y safle i fewn. Ydych chi'n gweld mae'n gofyn i fan hyn am y site address. Nawr mae'n bwysig yn awr efo chi rei hwn fewn yn berffaith yn union fel dwi am wneud o ar y sgrin. Hwn dy'r darn anoddaf o uh, osod yr app i fyny. Y cyfeiriad cywir ydy HTTPS am Hypertext Transfer Protocol. Da eisiau colon wedyn, blaen slaes, blaen slaes arall, a wedyn Moodle dot creifyn www.conwy.sch am school.uk. So mae rhaid i hwnna fod yn hollol berffaith, ydych chi ddim yn cael un llythyren yn anghywir, neu fydd y darn nesaf ddim yn gweithio. Clicio Connect wedyn. Ac mi fydd y sgrin yma yn dod i fyny. Nawr fel nathon ni ddangos gynt, da chi eisiau mewn gyfnodi i fan hyn hefo enw defnyddiwr a chyfrinau'r yr ysgol. Wedyn, mewn gyfnodi, pwyso'r botwm login. A mi wnewch chi weld y sgrin yma. Nawr, y newyddion ydy'r newyddion sydd ar y dudalen flaen o'r wefan. E, fe fydych chi glicio ar unrhyw un o hyn ar, ar y chwith i mae'r mwyn cael mwy o wybodaeth. Neu, falle, os ydym mynd yn ôl o'n clicio back, os yw'n clicio'r top chwith, y botwm ddewislen, menu button, yn handi efallai yn fan hyn ydy'r calendar events, hwnna'n deutha chi beth sy'n dyfynnu uh, yn yr wythnosau nesaf yn yr ysgol, felly fel dwi'n ffilmio y fideo yma nawr, mae'n cychwyn Ionawr 2018, felly dyn ni'n paratoi i fynd yn ôl i'r ysgol. Os yw'n sgrolio lawr i fynd hyn, uh, mae yna er enghraifft ganol y mis, mae yna ddwrnod coginio bobs am fod. Clicio'r ddewislen yn ôl. Nawr, os dwi'n clicio'r course overview, Yy, mi wna i weld rhestr o'r holl gyrsiau dwi wedi cyfrestru arnynt, a wnaethon ni weld bod ni wedi cyfresu ar un cwrs gynt, y cwrs Cymraeg. Os dwi'n clicio hwnna, dwi yn cael wybodaeth i fyny ar y app fel oeddwn ni weld o ar y wefan gynt. Ond os ydych chi eisiau cyfresu'r cwrs gwahanol, ydych chi'n mynd yn ôl i'r Cychwyn drwy glicio Site Home ar y dewislen yn fan hyn, ac yna os ydych chi'n clicio Available Courses, neith yr rhestru ydych chi o'r holl gyrsiau sydd ar gael, ydych chi gyfrestru ar hynna, neu fel oedd ar gael ar y wefan, mae yna Search Courses ar gael yn fan hyn, y tro yma os dwi'n chwilio amdan mathemateg er enghraifft, mi wneith yr rhestru fi o'r holl gyrsiau mathemateg. sydd ar gael. Felly, os dwi'n clicio ar fyd ni Mathemateg Haen Ganolradd Tygau, mi fydda i gyfrestru ar y cwrs yma. Enrol mi, dwi'n siŵr ydw. Wedyn fydda i'n cael y deunydd sydd ar gael ar y cwrs yma i fyny ar y sgrin. Felly ar yr un yma, mae gennym ni ffeiliau PDF, mae gennym ni dogfennau Word, a mae gennym ni hen papur ar holiad, a dolenni ddefnyddiol i gwefannau eraill. Felly dyna chi drosolwg o sut i gysylltu eich cyfrif Moodle i'r app Moodle Mobile.